Hemmäňize salam dostlar, onlaýn gepleşigimize hoş geldiňiz. Köpden bäri gözläp ýitirip tapan ST Toýly bilen onlaýn gepleşigimize başlaýas. Gyzyklyja soraglaryňyzy jemledim. Başladyk onda. Ýyldyzlara söýenimi aýdaryn. Daşda näl saňa ýüregim meniň Yşk oduna ýanyp göýdüm ony sen bilmediň Kalbymdadyr mydam maňa aýdan sözleriň.

Essalawmaleýkim Toýly. Gowmy janyň sagmy. Hudaýa şükür gowy özüňem gowmy. Bizem gowy Hudaýa şükür Toýly seni ýitirip tapdyk bilýäň şony aýyp geçeýin birinjiden ikinjiden köp köp sagbol minnetdar sözümizi ýykmadyň mejetuma myhman bolduň onlaýyn gepleşigimize myhman bolduň Köp sag bol. Aý sizede sag boluň sylap çagyranyňyz üçin. Tapyp alanyňyz üçin he. Tapyp alanyňyz üçin. Toýly ilki bilen seň barada azajyk bileli seniň maşgalaň barada azajyk bileli özüň barada azajyk bileli gysgaça biografiýaňy aýdyp berseň. Men bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylyň dekabr aýyň ýigrimi üçüne Aşgabat şäherinde dünýä indim. Özüm altmyşynjy orta mekdepde okadym. Iki müň sekizinji ýylda tamamlap, şo ýyl Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutyna okuwa girdim we şol okuwda rus dili we edebiýaty fakultetinde bäş ýyl okadym. Tüweleme.
Indi azajyk maşgalaň barada bilsek. Özüm maşgalaly, üç çagam bar. Iki gyz, bir ogul. Tüweleme.
Atlaryny bilsek. Atlary uly gyzym Nurana ady, ikinji oglum ol ady Deňizhan, üçünji gyzym ol Ýasmin ady. Näçinji ýylda öýlendiň Toýly? Men iki müň on ikinji ýylda öýlendim. Azajyk sen barada bildik. Käriň barada bilsek, käriň barada aýdyp berseň.
Edil häzirki wagt men iki müň on üçünji ýylda şu institudy tamamlamdan soň iki ýyl otrabotka etdim mugallymçylyk ugurdan. Ýöne iki müň on bäşinji ýyldan bäri bir telekeçi bilen işleýän öz dos oglanym telekeçilik işi bilen meşgullanýas. Onda biziň gulagymyza myş-myş geldi-de, Toýly mollumçylyk edýär, mollum bolup işleýär zat, mollumçylygy gutarypdyr diýip. Onda dogry eşidipdiris, hemme zat dogry eken. Hawa, başda okuwy tamamlaýamda, iki ýyl otrabotka edemde şu mollumçylyk ugrundan etdim, hawa, dogry. Häzirki wagtda-da telekeçilik bilen meşgullanýas. Häzirki wagtda, hawa, o ugurdan zat-da telekeçilik bilen meşgullanýas.
Toýly, hip-hop dünýäsine, hip-hop kärine nädip başladyň? Hip-hop bilen nädip gyzyklanyp başladyň? Biz iki müň näçenji ýylka, i toşny aýda, iki müň alty, iki müň ýedinji ýyllarmyka diýýän, Başda biz başda-da özüňiz hemmäňiz bilşiňiz ýaly Süleýman bilen başladyk. Biz özümiz Süleýman bilen klasdaş, bile okadyk. Onnoň bir öz aramyzda aý gowy gatnaşyp bol başlaly bir rebe laýdeli çykaraly özümizde ýazaly zat diýip bir ideýa gelip öz aramyzda maslahatlaşyp şeýdip iki müň altynjy iki müň ýedinji ýyllarda-da. Gowy.
Meň diýjek bolýan zadym ST gruppasy döremeden ozal sen rep aýtýadyňmy ýa ST bilen bile başladyňyzmy repa? Ýok ondan öň hiç hili rep Da içgili öň aýdymam çykaramzok, rebem aýdamzok. Ikimizem bile başladyk, bile zat etdik. Hemme zady bile başlandy. Näçe ýaşlardyňyz şo wagt, näçedi ýaşlaryňyz?
Ýaş, eý şo gde-te bir on bäş, on alty ýaşly oglanlar-da.
Ezbitir Süleýman bilen nädip tanyşdyňyz diýjekdim, klasdaş ekeniňiz. Kiçilikden, birinji klasdan onunjy klasa çenli bile okadyňyzmy? Ýok, ol bäşinji klasda, ýalňyşmasam, bäşinji klasda biziň mekdebimize geldi. Öň başga ýerde okaýardy. Soň bize geldi, soň uje şondan soň klasdaş bolduk. Ýaňy sen diýip geçdiň-de, ST gruppasyny biz pikirlendik, repa başlaly zat diýip we ST diýip başladyk. Ýöne sorag şeýleräk, ST gruppasyny asyl gurmak kimiň ideýasy, kimiň pikiri, gurnaýjysy kim, kim diýip bileris? Eý, ony belli bir zady aýtsam ýalňyşaryn, ýöne öz aramyzda ikimizem indi Indi öz dost-a, öň laýydyp ýörkäk, äý, birden gel başlaly, äý, daşary ýurtlarda şu Eminem, Fifti Sent dagyň bir grimed edip ýören döwür-dä, onnoň bir şolara seredip, bizem bir barlaly, bizem bir laýydyp göreli diýip, bir öz aramyzda şeýdip başlap gitdik, edil osnowatel plan diýsek ýalançy bolar. Onda şo wagtda näme diýeli perihodnoý wozrast ýagny ýetginjek ýaşlarynda eýýäm ganyňyz gaýnap dur, rep aýdasyňyz gelýär. Fifti, Eminem tam ortany ýakyp ýören wagtlary we sizem höweslendiňiz we ST gruppasy şeýdip döräp gitdi dogrymy?
Ýa-a.
ST gruppasy bolup Toýly birinji sahna alanyň ýadyňa düşýärmi?
Birinji sahna çykanymyzmy? Hawa. Birinji sahna çykanymyz, eý, birinji nirde çykyş edenimiz toşna ýadyma düşenok. Ýöne Gökdepemkä diýip pikla edýän.
Bolýa, soragy ýene şeýle bereýin. Birinji sahna çykanyňda ýanlaryňyzda ýene başga aýdymçylardan kimler bardy? Başga aýdymçylar esasy biz Nikolaý Akimowa tanaýaňyz hemmäňiz şoň prodýuserçylygynda Berdi bi bady öň şu badam ýene raýda otyr täzeden başlaýa i Mähri bar ony tanaýaňyz hemmäňiz. Mähri Pirgulyýewa
bilelikde bir sahnany alypdyň şo döwür indi toýly Muşdaklarymyzdan gelen soraglar jemi alanymyzda bäş ýüze ýakyn sorag barda we içinde ynanmarsyň saýlanymyzda ýigrimi sany ýigrimi bäş sany sorag bar we şo gaýtalap hemme kimiň has bilesi gelýän zatda Esji gruppasy näme üçin dagady näme üçin aýryldyňyz.
Men özüm şo iki müň sekizinji ýylda ýaňy aýdyp geçişim ýaly okuwa giremde okuw okuwa ýetindi ol ikisini bile sowmestid etmek bir kynrak bolýada hem okuwa ýetişmeli hem oňa ýetişmeli ýa konsertler bolup bilýä onnoň şoňa ýetişmezlik esasynda men ýuwaşjyk bilen bärde özüm goýdum Ol käbir her kimden eşidilýär. Ol sögüşip goýduňyzmy, eýle, beýle. Ol iki müň şo sekizinji ýylda men okuwa girdim. Şondan bäri uje men özüm rep okamamy goýdum. Düşündim.
Onda okuw sebäbi, wa okuw sebäpli rep okamagy goýduň? Hawa, şo ýetişmezlik esasynda soň zaýetsek, şoňa esasynda goýdum-da. Sorag şeýleräk, Toýly. Süleýman SC ady bilen Yhlas Dadaýew bilen fit etdi. Seni
göresim gelen wagty seni görüp bilmedim Ýanyňda bolasym geleni bolup bilmedim Wagtlaýyn aýralyga ýürek çydap bilmedi Gözdäki ýaşym ynan Hiç deňmedi. We şo aýdymda sen ýokduň. Näme üçin? Şo wagt eýýäm sen gruppadan aýryldyňmy? Ýogsa Süleýman bir aýdym Yhlas Sadaýew bilen solno aýdaýyn diýdimi?
Ýok, edil şo wagtlar, şol ýalňyşmasam men ýaňy aýrylaýan wagtlam, kän wagt geçmändi. Ol entek täze ady, zady ýok. Esasy şo ýaňy aýrylaýan wagtlamdy şol.
Hum. Onda şeýle bolýa-da, Süleýman şo wagt ST gruppasyna entäk SBiter diýen ady tapmady, ýa STDB diýip ad tapmanka, ýagny geçip ST ady bilen Yhlas Dadaýew bilen fit etdi. Hawa.
Indiki soragymyz, agzalarymyzdan gelen sorag. Rafet Ataýew sorapdyr. Ve şu soragara köp kim agzalardan beripdir. Ezbitrden Toýly nirede diýip soralanda näme üçin aýdasy gelenok, Toýly bilen aralarynda düşünzmezlik bamy diýä.
Biziň aramyzda üýtgeşik düşünişmezlige ýok. Ol näme üçin soraga jogap bermedi, ony men oňa derek men aýtsam ýalňyş bormyka diýýän. Sebäbi oň näme üçin jogap bermeýänini men edil ona bilmedim, ýöne doly anyk jogap ýokmyka diýýän hiç kimde. Şoň esasynda. Bu meň pikirim. Seň pikiriň, awa. Ýyl iki müň on bäş. Esbitir çärjewi konserde geldi. Şonda Süleýmany meň oglanlarymdan biri myhman edipdi. Meň ýadyma düşýär. We şonda oturanymyzda oglanlaryň biri sorady, Esbitir, sen bu Tesla näl seredýäň? Bu Tesla seň aýdym edil seň aýdyşyňy kopird edýär, kopiraýt edýär zat diýip. Şonda sorag beripdi. We Esbitur şonda, Men bu Teslanyň sungatyny gollamok, men bu Teslanyň sungatyna zat diýdi, ýagny meni kopiýa edişini halamok diýdi, men hiç hili oňa şägirtlik beremokdym diýdi, belki häzir berendir bilemok, ýöne şo iki müň on bäşinji ýylyň gürrüňi, täze ýyla ýakyn iki müň on bäşiň soňunyň gürrüňi, men oňa şägirtlik beremok we men onuň sungatyny goldamok diýdi. Şo, indi diýjek bolýanym, şonda şo gep bolandan soňam we häzir bu günki günlerde Esbitur bu Tesla bilen gatnaşýar, toýlarda, zatlarda görüşýärler, pikirimçe oturyşýarlar, görýäs, aýtýarlar, myş-myşlara görä hemme zat gowy, gatnaşýarlar, hemme zat gül ýalak diýýär. Mümkin.
Diýjek bolýan gepim, Seni aýdamda ýalňyşmasam sen Süleýmaň toýunda ýokduň. Ýok. Şolar ýaly ýollary geçdiňizler. Hawa. ST adyna geldiňizler. ST ol başga bir zatda men diýjek bolýan. Menem rep aýdýatym, meň ýaly rep aýdýanam köpdüde. Ben bärden bilýän Abdy daýynam birazjyk peseldesim gelenok ýagny zummerçesi ýa saýkyda peseldesim gelenok ýa ýene bir Ýöne siz Türkmenistanda mysal üçin Azat Orazow wagtynda näl eden bolsa, estide bilen Türkmenistanda indi repi ýaşlara şo döwür diňletdiňiz, diňledip bildiňiz we halap diňlediler we beter muşdaklaryňyz köpdüde, has köpdi. Diýjek bolýanym şo derejelere geldiňiz, uly bir derejelere we seni Toýun we sen toýunda näme üçin ýokdyň ýa seni toýuna çagyrmadymy? Ýok, biz eýýäm her kim bilýändir, biz üýtgeşik öňki ýaly gatnaşamzok, ony dogrymy aýtaýyn. Ýöne biz nähili men toýuna barmadym, olam meň toýumda ýok, menem oň toýunda ýok.
Senem toýuňa çagyrmapdyňmy Süleýmany?
Hawa. Lişna özüm men jaň edip toý aýtdym diýsem ýalňyşaryn. Ýo, ol aýry bir gürrüň, toýçulykda adamyň ýadyndan çykyp bilýär ýene bir zat. Ýöne şeýle bir zat mysal üçin diýilýär, bir dostyna ýa pylana şulary çagyr, bulary çagyr diýip aýdylýar. Şoňky ýalaky zat bolup, meň diýjek bolýan zadym, hiç aýdylmadymy ýa aýdylyp-da ýene Süleýman Toýlyny özi çagyrmadygy üçin men barmaýan şoňky ýaly bir zat boldumy? Mümkin, toçna aýdyp biljekgäl, ýöne men hemme klasdaşlarymyza aýtmany birine tabşyrypdym, ýöne aýtdymy, aýdanokmy toçna bilemok.
Indiki sorag, saňa klasdaşlaryň aýtdymy toýa gideli diýip?
Ýok.
Diýjek bolýan zadym-da bärde, men bilmedim araňyzda näme boldy, näme ýok, men şony muşdaklarymda diňleýjileriňe we Media TM agzalaryna bildiresim gelýär. Teslany şo dereje halanokdy, ýagny kopiraýt, o-bu zatlar arasynda zatlar bardy. Tesla, ýalňyşmasam, toýunda bardy, men ýadyma düşenok. Sen ýokduň, şoň üçin bilesim geldi, şoň üçin şu soragy berdim. Ol Her hili, her kimiň öz garaýşy bar, bir gün beýle pikir edip biler, ertesi gün belki aralaryny gowudyr indi edil olaň aralaryny bilmedim nägilek men bu Elbetde, wagt. şu wagt aralar gowy bolmasa, dogry diýýäň, şu wagt aralar gowy bolmasa beýdip gatnaşmazlar, aralar şu wagt gowudyr, Mümkin. düşünişendirler, şägirtlik zadyna kabul edendir belki, şägirdim diýendir, o zatlar biz bilemzok, ýöne men gyzyklanýan-da, biljek bolýan şoň üçin. Dogry. Gepiň gysgasy siziň araňyzda men sorag gönüläp soraýyn. Bir düşünişmezlik boldumy, bir sögünişdiňizmi, bir biriňizden gaty görüşdiňizmi?
Ýok, bizde üýtgeşik bir nähili aýdaýyn, pul meselede ýok, ýa dawa, gep gürrüň, taňrysalam diýilýär, diýilýär-ä, şony görüşsek salamlaşýas, soraşýas ýöne öňkimiz ýaly gowy gatnaşyk ýok. A tak öz ara hiç hili dawa jenjel on ýaly gep gürrüň ýok bu işda bolmadan ýaly aramyzda. Gowy men indi nokat goýup geçeli Süleýmanyň tarapyndan bilemzok seniň tarapyňdan Süleýmana garşy hiç hili öýke kinäň ýok.
Ýok, men hiç hili zadym ýok oň öýke kine üýtgeşik zadym ýok. Bärden ýene-de bir nokat goýup geçeli, puluň üstünde däl ýa başga zadyň üstünde däl, ST gruppasynyň aýrylmasynyň sebäbi Toýlynyň okuwa başlamasy we aýdyma ýetişmedigi sebäpden ST gruppasyndan aýrylýar. Hawa, ol hakyky.
Hawa. Toýly bilişiňe görä biziň hemaýatkärimiz Ýeni Gapydaky Türkmen tagamlarymyz, Bombiçeski tagamlarymyz Fiçi Haus.

Indi bolsa üçünji gadymyzam bar. Dograma, fikir, somsa, ýürek, mantyk, men sanap oturmaýyn. Türkmen tagamlarynyň ählisi bar. Size bilmedim, men-ä bu zatlaryň garşysynda durup bilemok. Maňa noş bolsun. Işdämem açyk bolsun. Häzirki wagtda köne mekdepden repçilerden kimler bilen aragatnaşygyň bar?
Aragatnaşyk diýip, nähili, günde-günaşa gatnaşyp ýörüs diýsem ýalançy, ýöne aralam köpüsi bilen öňküleň indi kim öňden kim bilen gatnaşýan bolsa, hemmesi bilenem aram normalny, zadym ýok hiç hili.
Çaýk, dize,
hemme öňki zatlar bar. Hemmäňiziň bilýän reperleriňiz bardyr. Hemmesini sanap durmaýyn, kän olar tüweleme. Onnoň hemmesi bilenem normalny aram. Günde-gün aşa görüşmesegem ýöne gowy.
Ine bärde häzir rep sungatyna girdik, sungata girdikde, hip-hop dünýäsinden. Senden media tm agzalary Toýlynyň muşdaklary bolup, hemmesiniň adyndan gaty köp haýyşt etdiler, Toýlydan bir rep diňlesek, bir rep okap berse diýip. Mümkin bolsa bir rep okap berseň. Baş üstüne
şu dizet bilen hemmäňiz bilýänsiňiz repde ullakan orny bardyr oň. Şo Halypa bilen bile diýsegem öň bolýar. grupba Hawa, ony diýseňem ýalňyşmarsyňyz, sebäbi ilkinjileň birimikä diýýän Ilkinjileň rep biri, hawa. başdan Türkmenistanda. Şo bilen bile eden fidimiz bar, Durmuşyma pent ady aýdymyň. Şondan bir bö Şondan bölejigini okap beräýmesem?
Gowy gowy näçinji ýylda fit edipdiňiz. Ýalňyşmasam şol iki müň ýedi ýa iki müň sekiz toşna aýdyp bilemok şo okuwa girmänkäm da şo esasy iki müň ýedinji ýylda biziň iň köp bile aýdym çykaran wagtlamyz şol.
Şo aýdymda Süleýmanyňam setirleri barmy? Bar.
Süleýma ST bolup gidýär uje öň gruppa o taýda otdelny öň hiç hili aýdamzokdyk öň diňe bil aýdýardyk soň DZ i Berdibi bar. Pirpegini berdi bi aýdýan. Gowy.
Onda senden mümkin bolsa şo setirleri diňläli. Baş üstüne. Bu durmuş uzyn bir ýol beýikli hem-de pesli ýol Hudaýym ylham güýç ber ýüregime mydama ýanymda bol Ol meni taşlap giden kyn günlerimde üstümden gülen köne dostlardan doly ömri ýazsam roman bolar Ol gamgyn setirler ýüreklere sygmaz dolar daşar Bu ukusyz gözlerimden ýaşlar ynan sil bolup akar, Ýakar ýürekleri perýady meniň adyma Mejnun nakar. Bu bedene amanat janym, wepasyz söýgülerime ýanar, Ynan, bu garry dünýäniňem öz çybyr düzgüni bar, Haçandan bäri namys sakçysy bolduň, aýtsam dowamy bar. Ýene-de bäş günlük oýunda her bir zadyň öz ýeri bar, Bu gyzykly ömrüňem soňunda elbet bir ölüm bar, Seret, derdimi paýlaşdym garaňky gijeler bilen, Hemişe ýagty ýyldyz bolmak arzuwymdy ýaşlygymda, Köp işledim we DZ. Seret men bu gün güneş Bagtly ýaşamagam aslynda bir göreş. Ýa ýa ýa. Bir dizede ýüzlenip. Krassawçik krassawçik. Ýa ýa bro. Sag bol sag bol.
Respect.
Soragda. Pikirimçe rap goýanyň bilen rap diňlemegi goýan dälsiň Toýly.
Ýok. Edil öňkim ýaly diňlämok. Ýöne ony diňläp diňlemämi goýdum diýsem ýalňyşaryn ony goýup bolmaz. Melet, o bir içiňdäki bir, ol bir seniň bir bölejigiň. Hawa.
Türkmen rep dünýäsinden kimleri diňleýäň? Hip-hop dünýäsinden biziň.
Türkmen repde esasy köp indi kim çykarsa-da oňardygymda diňleýän. Kim näýlek täzelik etdi, öňki öňkülerden kim täzelik edip dur, o zatlary seredýän. Öňkülerden köpüsä indi goýanlaram bar, aradan çykan indi gidip-la edenler, goýanlar bar repini. Ýöne häzirki döwürde çykarýanlaryň köpüsini diňleýän.
Soraglaryň içinde iň soňky soragymyz, şu sorag bilen soraglarymyzy gutarýas. Şu wagta çenli sungata geleniňe, rep okap başlanyňa puşman eden wagtyň boldumy, ahmyr eden, ahmyr iýen wagtyň boldumy, käşgä başlamasadym diýip? Ýok, hiç hili ahmyr eden ýerim, ökünen ýerim ýok. Sebäbi men rep aýdanym üçin şondan maňa hiç hili zyýan çeken ýerim ýok-da. Şoň üçin men kän ahmyr etdim diýen ýerim bolmady. Meň pikirimçe, rep bilen sen has köp zat öwrendiň, has köp adam bilen tanyşdyň we repiň üsti bilen, pikirimçe, dünýä garaýşyňam azajyk giňeltdiň.
Hawa dogry.
Ine sen şu wagt diýýäňdä hiç ahmyrym ýok hiç puşmanym ýok men has köp zat öwrendim maňa Reb kömek eden tarap boldy zyýan tarapy ýokdy diýýäň we muşdaklaryň berlen soralaryň içinde sen has köp sorady sen täzeden sungatyň gelmegini islediler. Ileride sungata dönüp öz diňleýjileriňi öz fanlaryňy begendirersiňmi şeýle bir pikir barmy? Gysgaça aýdamyzda o pikir gelýä käwagt otyryp pikir edýän yzyma dolansam dolanmasam diýip gysgaça nesip bolsa diýäýli. Nesip bolsa bolarmyka diýän. Täzelikleň bolsa biz nesip bolsa habarsyz galmada men Döwran bolşy ýaly aýdyp hemme mediatm agzalarynam habarly edip geçeris. Nesip bolsa. Toýly indi has gyzykly ýerine geldik, gyzykly soraglarymyza geldik. Iki sany soragymyz bolýar. Iki soragyňam birini saýlamaly. Başlalymy? Başlaly. BMW ya Mercedes? Mercedes. Cristiano Ronaldo mu ya Lionel Messi? Lionel Messi.
Conor mu ya Habib?
Habib.
Futbolmy ýa UFC, ýagny MMA?
Futbol. Şony özüme ýakynrak görýän.
Abdydaýmy ýa Saýtdäli? Saýt däli.
Ran goýy. Ol ikisini hem sorap. İkisini hem ikisini hem saýlap. İkisini hem saýlap bolýar. Men ol ol ondan güýçli, ondan pes diýip biljek gal, ýöne men saýk saýlyn, birini saýlamaly bolsa saýk saýlaýan.

Elbetde birinji bilen MediaTm-a agzybir işgärlerine köp sagbolsun aýdýan çagaranyňyza sylap. Ikinji bilen muşdaklaryň eger biz ýatdan çykarman şeýdip ýatlap sorap şeýdip duranlaryna olarada köp sagbolsunymy aýdýan nesip bolsa belki täzelikler bilen begendireris.
Nesip bolsa, nesip bolsa. Senden täzelikler gelse hökman mejlisiň habarsyz galmady. Döwranam aýdyp geçer we şu gepleşigimizi gurnamaga kömek edýän hemaýatkär Ýeni kapydaky Bambiçski, Fitçi Haus. Gelseň hökman Myhman ederis türkmen tagamlaryny diýer. Nesip bolsa.
Seni şu wagt ýazga geçirip duran Annaýew köp sag bolsun, Annaýew studiýasyna minnetdarlygymyzy bildirýäs. We şeýlelik bilen Toýly seň bilen sagbollaşýas. Senden ileride eger birden täzelikler bolsa elbetde garaşýas, paýlaşarys, hemme kimi habardar ederis. Özüňe gowja seret, hemme türkmenlerimize, oglanlarymyza, gyzlarymyza Tanyşlarymyza salam aýt. Görüşýänçäk hoş sag bol Toýly. Sag bol sizem sagman işiňizde üstünlik arzuw edýän.
Şeýlelik bilen dostlar gepleşigimiziň soňuna geldik. Gepleşik göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýän. Sebäbi köp beren soraglaryňyzy jemläp, soraglaryňyza jogap berip bilendiris diýip umyt edýän. Halan bolsaňyz laýk,